Un o'r cerddi mwy personol yn yng nghasgliad diweddara, rhwng dau ola, ydy Dawns Cant. Uh, comisiynwyd y gerdd gan Cymdeithas Cymru Llundan. Uh, I nodi'r ffaith bod Cymdeithas Cymru Llundan yn gant oed uh, diwedd, diwedd uh, ugen, y flwyddyn ugen ugen. Um, ac mae fy hanes i yn, uh, yn nghlwm ar sefydliad uh, hwnnw. Um, mae'n hysbys i lawer, mae'n siŵr bod mod i wedi magu yn Llundan, lle mod i'n Gymro Llundan. Ond uh, oedd yn had yn, uh, yn, yn Gymro Llundan hefyd, ac yn wir, nath o gwarfod y mam uh, mewn, well, mewn capel yn Llundain, ond fuon nhw'n uh, canlyn ac yn uh, um, yn mynychu y dawnsfeidd oedd yn uh, Grey's Inn Road yn y 1950 A cyn i uh, Cymdeithas Cymru Llundain symud i Grey's Inn Road yn 1930, dwi'n meddwl, yn ystod deng mlynedd cyntaf ei fodolaeth, oedden nhw'n uh, rhyw grŵp um, uh, crwydrol lle, yn mynd o pa bynnag westi oedd yn fodlon i um, croesawu nhw lle. Ac yn wir, yn un o'r gwestau yna, yn wir, gwesti sydd bellach wedi cael ei lyncu uh, am bod hi'n drws nesau i'r um, siop Selfridges yn Oxford Street, uh, um, roedd yna gwesti yn ystafell yn bebyn hyn, mae'n food hall yn, yn, yn Selfridges, ac yn fanna ddaru mam gi, oedd mam gi hitha yn Gymraes Llundan, ac nath hi uh, cwarfod o'n heb ci yn, mewn dawns yn fanna, so fydda i ddweud bod myngi at y ci wedi cwarfod ei hun yn y food hole yn Selfridges, ond wrth gwrs, dawnsio oedd nhw ar y bryd, os di hwnna'n gwneud sens. Wrth gwrs, dathlu um, yr hyn mae Cymdeithas Cymru Llundain wedi cyflawni uh, dros y blynyddoedd a gobeithio y gnawn nhw am flynyddoedd eto i ddod. Dyna oedd nod y gerdd hon. Byr Cymru ers canrif yn dawnsio drwy'r ddinas hon. A'i congas tai teras, swing chwil y rhyfel a hwci coci'r busnesau llaeth. Eithant yn osgeiddig drwy Baker Street a Villiers Street cyn troedio'u twmpath parhaus yn Gray's Inn Road. Ac yn oes y trilby a'r hetia closh, hel pres ar ddrws Young Wales oedd mam gi, pan rwygodd docyn nad ci, ac yna cyd stepio oes. Yn ystod gormes, y blitz a'r mwgwd nwy, llety milwyr fi yma. Ond roedd y ddawns o hyd yn ei rhyddhau. Ddegawd wedyn, yn y bwlch rhwng Brylcrym a'r Beehive, byddai'r merchaid yn ymddyfino ar y dde a'i hwyneb yn goch a ddraig, a'r dynion yn hel ar y chwith, cyn symud yn don ar draws y llawr a sgubo rhai fu'n gwenu ar eu sgidiau i ganol y ddawns. Byddai'r tiwl a'r taffeta'n troelli a'n nhad a mam yn eu plith, Nes i'r llawr agor i geg eto a'r clwb yn cysgu. Daeth yn rhoi na wedyn rhwng flares a phase two-tone, a dysgais fod y ddawns yn fwy na hyfforddi traed. Roedd yma wahanol gyweiriau, steddfodau, drama, Cora, Ydy ti wedi talu for y bara? I gyd yn gymysg ar ein gwefusau. Ac felly, ymlaen, i'm mhlant a phlant ymhlant. Cenhedlaeth newydd o chwyrthin a rhannu cyfeillach casgeni amgen. O'r foxtrot i'r twist a'r twerk, mae'r ddawns yn parhau. yn galeidosgôp patrymau newydd. A lliwiau'r hen wlad yn dirwyn drwyddi yn dragywydd.